Hökümet bahada görýäňmi? Biderek ýalan sözlemek, zat etmek gerek däl. Ine, oçurtsyz näçe un aljak diýseň, ine, aşakda un ine şulaň hemmesi. Gördüň, paket, paket, paket bolup dur. Gördüňizmi? Biderek şoň üçin bar, ýalan zatlara bar, ynany görmek gerek däl. Ine, elementarny diňe türkmeniň ununa bärde gaza un aljakmy? Gel, pajalsa, ine. Tort üçin, zat üçin. Ine, aşakda ýaňky unlar gördüňizmi? Biderek ýalan sözlemäň, gaýrat ediň. Haramzadalar size diýýän esasy. Hökümetde hiç haçan oçert ýokdur. O oçert ba ýene näme ba diýip. Mende şuma magazinçiň haýyşy boýunça ýöne men wideo düşürmedim magazinçiň özüni. Ýöne magazinçiň özi aýdyp berdi bizde oçert ýok aç-açan satylgy du diýdi. Tak şo bar ýalan zatlara ynanmaň. Hökümet ýagam dažy we un alýan gapdalynda ýagam alsaň ba pişmejige diýip ba sadaka beribermeli-ow. Ine gördüňiz. Biderek ýalan zat o ýalan ýalan ýalan zatlara ynanmaň-ow. Hökümetde bar-ow hemme zat-ow. Ine gördüň, magazinde ýok zat ýok däl, hemme zat bar. Ine ýeňsämde görýänsiňiz ine. Gördüň? Gördüň, bar zat bar. Suwuň nähili görnüşi gerek diýseňem bar daže. Ine şu ýerde ine biziň öz ýörite özümizde özümizde öndürilýär-demi şu? Ýa, bärde çübärde, bärde çübärde ýaňy bolsa bolýar. Ine, Makaron, bürünç, neme köke, pöke, hemme zat bar indi. Salsady suwly gorine.
Ine ýörite. Gördüň? Magazyň içinde näme gerek bolsa bar. Näme alasyň gelse alyp bermeli, oturyp bermeli. Tak şu bara, bir derek bara, ýalan zatlara bar, ynanyp ýörmäň. Hatda biziň hökümediň magazynynda ine gawunam bar. Gördüňmi? Bakja önümlerem bar. Ine alma, gapdalda dur ine. Prosta owadanlyk üçin şeýdip goýýar, a tak beýlende halajelnikde durýar-da, öwre üýtgemez ýalak-da. Ine sogan, kartoşka, käşir näme gerek diýseň bar. Garpyz ine şu ýerde dur ine. Ine garpyzlaram Ine garpyz. Görüşiňiz ýaly. E, bir derek bar-a. Ine pomidor. Näme gerek diýseň alasyň gelse alyp oturybermeli. A biderek boş tyrlap gürleýän adamlara ynanyp oturmaň. Näme gerek gerek indi şu magazynyň içinde lýuboýyny hökümediň magazynynda ýani şoklat önümleri ýörite kolbasa önümleri bar ana görýän bolsaňyz gördüňizmi. Indi hemme zat bar şu ýerde magazynda doly sploşnoý. Türkmeniň döwlet magazyny ýaly baý magazyn hiç ýerde ýokdur. Diňe ýaltaçylyk edýändir. Ýalta kim? Şu haramzadalar. Ine men aç-açan ýörite siziň üçin geldim. Ýaltanman, öýte sud name etdim. Indi kimki dogry, meňki dogrymy ýa haramzadalaňky dogrymy, özüňiz kommentariýada ýazyň. Bir halta unuň ýangymy elli manat diýipdirin-dä. Men akasda ýalňyş aýdypdyryn. Şu ýerde bahasy elli manat däl eken-de bir halta unuň bahasy kyrk bäş manat eken. Gördüňizmi? Nähili arzan daşy men gymmat aýdypdyryn. Ýöne unuň bahasy has gowy arzanlapdyr. Şonuň üçin ýalan sözläp oturmaň gaýrat ediň däni. Ine size sud name görkezdim hemme zady. Magazinde yumurtka da vardır görüyorsun. Yok zaten adı yok. Hemme zat var şu magazinde lay. Yine gördüňüz ýörite bardym ýaňy siziň üçin wara. Entegem tüweleme e, magazin açyk wagty baraýdym diýer, şonkälik adam ýok wagty bardym, obed wagty bilmän. E, pikir edýändiler, köp samsyklar ýaňkyny görüp bar. Aý içinde adam ýok zat bolsa näme, obed, obed bilmän bizde. Şonuň üçin obed wagty bardym da. Obed der kim häzir öz öýünde ýatýa howa ysy zat şondan da. hezil edipdi. Indi indi özüňiz kommentariýada ýazyň. Şatlyk Şehiýew dogry iş etdimi, ne dogry iş etdimi, hakyky zady görkezdimi, ýa ýalan zady görkezdimi? Bizrek o bolgusyz haramzadalaryň gep-gybatyna ynanyp ýörmäň şoň üçinem. Indi arada biri näme bir haramzadaň biri gürleýär dary.

Gitdim geldim ýörite derläp gitdim. Derläp gitdim. Eý gadrym bilseňiz bilersiňiz diýýär. Wala dilegde bolsaňyz boldy diýýär. Wala janyňyz sag bolsun degişýän, gülüşýän.